Mae'n swnio fel Rwy'n falch iawn o, o, o pawb codi to yma. Dwi wedi bod yn rhan o prosiect codi to er rhyw pedwar blwyddyn eich Yn dechrau blwyddyn 12 yn canu efo uh, clwchau a pethau. ac canu efo Lucy. Fel rhan o project Codi'r To, da ni'n mynd i Ysgol Glancegin ag Ysgol Maesincla. Dyna da ni'n neud pnawn ma, ydi cynnal band yn y neuad efo blwyddyn 3 a blwyddyn 6, a da ni'n cynnal clybiau um, a samba. Well, it's a group of people that come in to teach the children how to play instruments. They play really well together and it's just fantastic to be able to have that opportunity up here on the estate. Their confidence builds they're good with each other, they look after each other. Mae o'n hwyl a 'da ni'n cael chwarae instruments i cael chance i gwybod sut i chwarae nhw. O, mae, mae be maen nhw'n neud i'r ysgol yn anhygoel. Mae be da ni'n gael allan o'r plant yn hollol wahanol i lle be fysa ni yn dosbarth yn gael. Maen nhw'n gymeriadau gwahanol yn aml iawn. Maen nhw'n cael profiadau ella bo Nhw heb gael yn yr ysgol, mae o'n arbenigedd penodol yn y maes cerddoriaeth lle a mae o'n wych. Mae bob tro'n ei fi hapus. Oherwydd, da ni, da ni gael brec o waith. Pan ti jyst yn cymryd yr amser bach jyst i cael yn dim bach yn agosach efo un plentyn, mae'r hyder jyst fatha ti'n gweld nhw wedyn fatha, a maen nhw'n mwy, ti'n hyderus i ofyn cwestiynau ac ie, mae jyst, um, dwi'n gweld

Dwi wedi trio dysgu fy hun sut i chwarae fo'n well na yn beth dwi'n barod. Pan nhw'n sôn am godi'r to, mae ma nhw'n fatha bod nhw'n sôn am un person. Mwy ar byd chwarae yn mwy haws mewn hyn. Mae nhw wedi gwella yn aruthrol lle o ran y sgiliau cerddorol, ond y sgiliau cymdeithasol hefyd, mae nhw'n cael mwy na just yr ochr gerddoriaeth lle. Fel rhywun sydd wedi cael gwersi offerynnol fy hun, mae o wedi siapio fi i pwy dwi rwan yn fy mywyd. Dwi'n gweld o efo lot o'r plant hefyd fatha lle maen nhw'n dechrau'r un peth a maen nhw'n fatha, o, oh, gai trio hwnna, gai trio hwnna. So, fel, maen nhw, maen nhw ti'n gweld, maen nhw mor cyn i fatha ddysgu beth yn gwahanol, dyna beth yn eisiau, so, fel. Really good feedback from the parents, they appreciate that the Codi To runs here, they appreciate how much time people give up to teach the children how to play the instruments and then being able to perform. form as well o o Bryn Pontio it's just fantastic because it's been here and up and running I think that we've seen children go on to secondary school and keep in touch with Codi To and actually carry it on and then you know you've got the siblings then that are joining in as well and it's something that seems to be progressing really good. Gynna fi brwd a chwaer, fi fi lot yn nhw a maen nhw'n fod os gofyn am gof, pan dwi'n ei fam yn dechrau crio. Mae ffrindiau a teulu fi'n holi am codi to heb y bwrstyd y dyn hwyl i ni. Enjoyable fel teulu mawr ac just fel yn wahanol, lot o bethau wahanol ti'n neud. Mae o'n bositif iawn, mae nhw'n dod mewn i'r ysgol ambell fora lle mae yna rhywun yn golyn yn flin, mae nhw'n drist a mae nhw'n gorfod mynd yn syth i sesiwn codi'r to a mae nhw'n dod o'n am gwenu. Dwi'n meddwl bod angen deud llawer mwy na hynny lle mae'n ma ma amlwg mae'r effaith yn cael ei weld yn syth heb hyd yn oed siarad efo'r plant a lle maen nhw'n neud yn rhan o'n swydd ni dros dyn ni weithiau a gellach ydy bach o well yn ydych chi dweud hyn allan Mae yna chwech tiwtor a mae bob tiwtor efo personoliaeth hollol wahanol i ddechrau fwy. Um, pob yn dod â bethau personoliaeth nhw hunain i ffordd maen nhw'n dysgu A'r ffordd maen nhw'n cyfathrebu efo bobl. Bagu,
Berwyn, Iolo, Tesni, Lowri hefyd, a Sean. Os ti'n dweud ti'n ofnus neu rhywbeth, mae'n mynd i dweud fel rheswm mai rhaid i bod yn ofn. Every time I finish it they said that I did really good. The way that they come together, the way that they play together, it's amazing. Dwi'n licio yr her o mynd o un ysgol i'r llall fatha cymeriadau gwahanol yn bob un ysgol a dwi wrth fy modd gweld tra mi un diwrnod rhywun peth. Mae yna lot o tiwtoriad glên yn dod yma, da ni'n ffrindiau fan i gyd. Maen nhw'n cael rhyw statws Maen nhw'n cael mynd i berfformio yn y galeri, maen nhw'n cael crysau ti, maen nhw'n mynd lawr, mae o'n ddwrnod, mae'n ddwrnod gwych.